Ничек итеп зур здание, бәләкәй-бәләкәй кирпечләрдән торган кебек, бөтен Коръән дә шушы егерме тугыз хәрефтән белә, хәрефтән тора. Әгәр дә сез, без бер генә хәрефен өйрәтсәк Коръәни Кәримнең, Аллаһ Субхана Тәгалә безгә ун әҗер сава. Савап яза. Менә без башыбыз да сыйдырып бетерә алмаслык шуның кадәр бик күп, иксез-чиксез бәрәкәт чыганагы булып тора безнең Коръән Кәрим. Ә инде бәрәкәт нәрсә ул? Бәрәкәтне инде без, татар кешеләре, бәрәкәтне беләбез. Һәрвакыт бер-беребезгә, яңа семья төзелгәндә, бәрәкәтле гомер кичерсеннәр дисек, яшь бала тусалар, бәрәкәтле булсын гомере дибез, әйме? Ә бәрәкәтне нәрсә икәнен беләбез. Бәрәкәт, урысчадан тәрҗәмә ителә инде ул благодать дип. Благодать дигән әйбер без татар кешеләренә бик үк аңлашылырлык түгел. Ә менә бәрәкәт дисәң, безнең күңелебезгә якын. Һәм аны кайбер чагында бәрәкәтне гел сездә, сүздә, үзебезнең тормышыбызда куллансак та, аның төп нечкәлеге белән каян чыккан, нәрсә без бер-беребезгә теләгәнен кайбер чагында белеп тә бетерә алмыйбыз. Ә бит гарәп телендә гарәпләр Бәрак, бәрәкәт дип, бирка сүзеннән чыккан булырга тиеш. Биркат ул нинди дә булса сулык, бәләкәй генә сулык, урысча әйтеп әйткәндә водоем. Ну, бу сулык үзе генә, үзе бәләкәй генә булса да, ул сулыкта бервакытта да су бетми. Анда әллә кайдан кеше күрми торган җир асты чишмәләре ул сулыкны гел тутырып тора. Менә бәрәкәт тә, Аллаһ Раббыбыз без күрмәгән, ысуллар белән, без белмәгән, без күрмәгән ысуллар белән безнең тормышыбызда нәрсә кирәк, шул әйберләрне биреп тора. Әгәр дә кешегә сәламәтлек кирәк икән, ул аңа сәламәтлек бирә. Әгәр кешегә мал-мөлкәт бирә икән, ул аңа мал-мөлкәт бирә. Гомер бирә икән, гомер бирә. Менә кеше нәрсәдә генә мохтаҗ булса да, Раббыбыз без белми торган рәвештә аны кешенең тормышына бирә. Һәм инде кайбер галимнәр әйтәләр, бәрәкәтне аны үзе сизеп карамаган кеше аны тотып карап булмый. Аны бер кеше дә кулга тота алмый, аны сизәргә генә кирәк. Шуның өчен менә безнең дәресләребездән, безнең алган гыйлемебез аша, безнең укыган менә һәрбер хәрефебез аша Аллаһ Сөбхана ва Тәгалә безгә бәрәкәт иңдерсен. Безнең бөтен гомеребез, бөтен тормышыбыз, һәр мизгелебез бәрәкәтле булып, гыйбадәттән сайланып, Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә каршында үзебез әҗер-савапларын үзебезгә насыйп булырга булсын. Әй инде хәзер без хәрефләргә күчәбез. Без инде әйттек, гарәп алфавитында 29 хәреф бар дидек. Алар бөтенесе дә э, тартыклар. Һәм шушы 29 хәреф э, арасында бар аның нечкәләре, бар аның э, калыннары. Менә шушы 29 хәрефнең аның э, җидесе Калын. Менә шушы җиде калын хәреф белән безнең хәрәкәләребез икенче төрлерәк әйтелә. Нечкә хәреф белән без әйттек, фәтха әйтелә, ә дип, ә калын хәрефләр белән ул а дип әйтелә. Нечкә хәрефләр белән кәср әйтелә, и дип, ә калын хәрефләр белән ул и дип әйтелә. Мәсәлән, сый, Кый, гый. Моның ничек әйтелешләрен без әле һәрбер хәрефне персональ рәвештә өйрәнеп, бөтенесенең бик нечкәлекләре белән өйрәнергә тырышырбыз. Ә дамма ул калын хәрефләр белән калын ду, ду, например, су, ду, ку шушындый аваз бирә. Инде җөпләп әйтсәк, фәтхе була ул. Ә, а, кәсре була, и, ый, ә даммы була, у. Ә инде у, нечкә хәрефләр белән әйткәндә, ул у безнең татар уына караганда әз генә нечкәрәк була. Ул калын буран дигәндәге, буран дигәндәге у да түгел, ә инде үрдәк дигәндәге ү дә түгел. У белән у арасында тора торган нечкә у хәрефе.

Э, кешене инде нинди дә булса олы кеше э, җитәкләп йөри, шефство ала дигәндәй. Менә монда да безнең э, хәмз хәрефебезне әлиф хәрефе үз өстенә, үзенең җилкәсенә утыртып йөри. Хәмз хәрефенең аерым язылышы ул менә болай. Аның исеме Хәмзә. Хәмзә һәм ул нечкә хәреф. Нечкә хәреф. Әйттек, хәмзә хәрефе, э, хәмзә хәрефе ул бик күп төрле языла. Менә иң күп э, еш очрый торган э, варианты, ул инде классический язылу дип әйтсәк тә була, ул әлиф өстендә. Язып куябыз әлифне, әлиф өстендә хамзаны.

Бунда хәмзә астына язып куябыз кәсраны. Укыйбыз и. И. Дамманы язабыз өскә һәм укыйбыз у. У дип. Хәмзәне укыйбыз ә, и, у. Ә, и, у. Бу хәреф без татар кешеләре өчен яңа хәреф түгел. Бу хәрефне без беләбез. Безнең мөэмин, тәэмин, тәэсир сүзләрендә менә бар бит ә дип әйтелеп алына. Шушы хәреф була инде ул хамза. Мөэмин, Дигән сүздә уртасында Ә дип әйтеп алабыз бит, Ә чыгып ала, туктатып алабыз тавышны, авазны. Шушы инде безнең Хәмзә була. Менә Хәмзә ул безнең кайдан чыга? Карап китик кайдан чыкканын. Хәмзә хәрефе. Менә бу безнең схематично безнең бугазыбыз. Менә монда бар безнең тавыш җепселләре. Алар булырга мөмкиннәр бик киеренке хәлдә һәм алар булырга мөмкиннәр киеренке булмаган хәлдә, йомшарган хәлендә. Менә хамза хәрефе безнең чыгар шушы тавыш җеплетсеннәребезнең прямо өстеннән, өстеннән ук менә монда безнең хамза хәрефе чыга. Һәм хамза ул иң астан чыккан булгач, ул безнең иң көчле хәрефләребезнең берсе. Хамза хәрефен дөрес итеп Көчле итеп әйтер өчен, тавыш җепселләре бик киеренке хәлгә килә һәм безнең һава чыга торганда э-э-э дип тавыш җепселләребезне этеп-этеп шуннан чыга. Менә шуның өчен без аны әйткәндә бик, бик аны энергично әйтергә тиешбез. Ә дип кенә әйтү ул инде дөрес булмый. Бу инде беткән Хәмзә була. Бу инде вообще көчсез Хәмзә. Ә безгә нык итеп, Ә! Ә! Ә! И, у. Ә, и, у. Ә, и, у. Ә, и, у. Хамза хәрефен әйткәндә, менә шушы көч, менә шушы энергия, менә шушы шартлаугыч аның сыйфатын без бирергә тиешбез. Бу булды хәрәкәләр белән аның укылышы. Ә ничек укыйбыз соң аны хамза белән? Язып куябыз. Фәтхә язабыз, аның өстенә хамза хәрефе һәм сәкен. Менә болай иттереп, гарәпләр бер вакытта да сүзне башламыйлар дидек. Гарәп кешеләре һәрвакыт сүзне хәрәкәле хәрефтән башлыйлар. Менә шушындый сәкенле сүз тора икән, нинди дә булса, шушы хәрефне укыр өчен без хәрәкәле хәреф куярга тиешбез. Без нинди хәрефне куябыз? Әйе, без менә бу хәрефне куябыз. Ә, иң беренче өйрәндек без хәрәкәле хәрефне шуны. Язып куябыз. Әлифне язабыз, әлиф өстенә хамзаны язабыз һәм фатханы. Менә бу беренче хәреф безнең язган була ул ә. Ә икенчесе сәкенле хамза белән кушкач ә. Ә. Ә. Мин инде монда ничек укылганын язырыйм, чөнки безнең татар телендә хамза хәрефен укырлыга хамза хәрефен белдерә торган ниебез юк, знагыбыз юк. Аны ничектер без мөэмин сүзендә язабыз, ничек язалар татарлар? Мө-э-мин дип. Мө-э-мин. Бу бит инде э хәрефе. Э хәрефе ул озын, сузык авазларга керә. Эт. Э, этажерка. Мө, э, мин дип. Ә без мө, э, мин дип язсак та ничек укыйбыз? Мө, мин, мө, мин. Менә э, как раз без менә шушы э, э, сәкенле хамзаны куеп сөйләшәбез. Тәмин, тәсир, тәсир түгел. Э, мө, э, мин түгел. Менә монда шушы э, куябыз сәкенле хәрефебезне. Тагын бер кабатлап әйтәбез.